Men çoq kütüphanelerde oldım şu qırq, qırq beş yıl içinde, şu cümlede Avropada bir çoq ükümetlerniñ merkeziy kütüphanelerinde, Şvetsiya, Germaniya, Avstriya, İtaliya, Türkiye ve ilâhre. Ve emiyet berdim. Nege? Küçlü kütüphaneler, ebet, olar em de içinde müzeyleri bar. Meselâ, plastinka müzeyleri, muzıka müzeyleri, meselâ, çeşit türlü bahşişler müzeyleri, foliantlar müzeyleri bek diqqatlı olalar, bu şeyni tutalar, çünki bu şeyler olğan vaqitte böyle merkezlerde bütün dünyanıñ adamları kele, ister-istemez, baqmaq içün. Misal ketireyim. Gutenberg on beşinci asırda başladı Germaniyada matbu neşirler. Bu on beşinci asırğa ait matbu neşir etilgen kitaplarnı qaydan taparsıñ? Gutenbergniñ çıqarğan kitaplarını, tabiy ki, Germaniyada. Ştatsbibliotek zu Berlin, yani Germaniyanıñ devlet kütüphanesinde bek qoruylar, atta şu derecege bara ki, Germaniyada bu devlet kütüphanesine sen mına böyle bir qalemnen kirecek olsañ, yasaq. Tek sen mülkün almaq yanıña hurşun qalem, karandaş ve böyle bir Açıq pakette, içi körüngen açıq pakette bir-eki özüniñ özel şeylerini qoymaq mümkün, portfel-mortfellernen mümkün degil kirmek. Yani olar qorqa ki, bu qalemnen, ruçkanen bir de bir eski kitapnıñ üstüne birev bir şey yazsa, özüniñ adını saqlamaq içün bir manyak, onı endi bozdu sayıla da, onı nasıl alacañ o yerden, ruçkanen yazılsa. Amma qarandaşnen yazılsa, onı mümkün Demek, silip almaq. Onıñ içün ruçkanen kirgizmeyler. Soñra men deyim, Moskvada men begendim bu neni, merkeziy kütüphanede esas fondlarda bek güzel yapqanlar. Er bir masanıñ kenarlarında camnen sıñırlağanlar ve böyle bir, demek, Oyuq yeri bar, sen kreslonı çekesiñ oyuqqa yaqınca ve o camlar arasında, o cam da qapalı camlar, yani körünmey arasında. Sen sanki özüñ kabinetinde oturasıñ. Ve daa bir özellik, eger de istenilse, bu kütüphanege qıymetli şeylerni ketirip bersinler dep istese kütüphane. Bek qıymetli fotolar, qıymetli bir kitaplar, foliantlar, acımayıp adam ketirip berecek. O adam emin olmaq kerek, bu şey saqlanacaq ömür billâ, oğa kimse toqunmacaq, toqunamacaq, onı kimse alıp olamacaq. Alıp qaçıp olamacaq. Bu garantiyanı propaganda etmek ve er vaqıt köstermek kerek. Ne qadar bu tehnologiyalar ilerilese de, kütüphanesiz adam adam olamaz. Olamaz, çünki bu elektron şekil başqa, bilgi, kitapnen alğan bilgi başqa. Men onı mına künde ders bergende onı añlatam ve onı körem. Adam. Ne qadar dissertatsiyalar yazsa da, elektron kütüphaneni qullanıp, o adamnıñ lektsiyaları bir lektsiyağa yete, bilgisi bir lektsiyağa yete, ekinci lektsiyağa başlay tekrarlama. Amma kitap oquğan adam qolunda qalemnen oqup da, çetlerine özüñ fikirlerini yaza, şu arada peyda olğan fikirlerini, em de konspekt yapa ve ilâhre, yani canlı bir şey yanında tura, kitap O başqa bilgi. Onıñ üstüne çıqmaq ne qadar isteseler da. Ebet, elektron da kerek, onıñ davası yoq, amma canlı kitap, mence, küçlüce.